لە گوللە نەبڕەکان درعەکانی کوردستان کە لێرە دروستەکرێت ئەمە یەکێکە لەو ئۆتۆمبێلانەی کە لە سلێمانی دروستەکرێ و ئەم کۆمپانیا خاوەنێتی یەکێکە لە ئۆتۆمبێلە هەرە بەهێزەکان کە تەواوی پلێتەکەی لە ئاسنێکی تۆکمە دروست کراوە وردیانەکاندا دەبین ئەمە بەشی دەرەوەی ئۆتۆمبێلەکەیە ئۆتۆمبێلێکی گەورەیە توانای گواستنەوەی چەندین سەربازی هەیە بەشی ناوەیەتی بە درێنەکاندا دەبینن لێرە زیاتر لە پ کەس دە کەس ئەتوانن دانیشن و ئێرە شوێنی بڵین دۆشکە و ئەوانەیە بەشی سەرەوەی پلێتەکەشی زۆر زۆر ئەستورە ئەو دیانەکاندا دەبین ئەمە ئەستوری پلێتەکەیەتی کە تەواو لە ئاسنێکی تۆکمە دروستکراوە ئەم ئۆتۆمبیلە توانای گواستنەوە جوڵەپێکردنی خێرای هەیە و خێرایەکی زۆر تایبەتی هەیە وەک دەوێنەکان دادیبین تەواوی دەرگاکان و بەشەکانی وەکوڵین درع کراوە ئەمە ناوەی ئۆتۆمبیلەکەیە لە کۆمپانیای فۆرتە لەو کۆمپانیای فۆر دروستکراوە کە مەکینەی سارەکە لە دروستکەری کۆمپانیای فۆرتە بەڵام لێرە لە سلێمانی ئەم تەختیفەی بۆ کراوە کراوە بە ئۆتۆمبیلێک کە ئەمە ئەستوری دەرگاکانیتی و بەرزیەکی زۆر تایبەتی هەیە ئەمە شوێنی تەقەکردنەکەی تەنها ئەم ئۆتۆمبیلە نییە بەڵکو چەند ئۆتۆمبیلێکی تر هەن کە لێرە لە پێشنگای نێرۆڵەتی سلێمانی نمایش کراون ئەمە تایبەتمەندیەکانی ئۆتۆمبیلەکەیە کە ئێوە شێوازی تیبینن دەتوانێت بۆ ماوەی دە کاژمێر بڕوە و خێراکی زۆری هەیە و دەبڵ ئەکسلی ئۆتۆمبێلەکە و ئەم چەکانە کە لێرەن دژی ئەم چەکانەیە ئەم چەکانە بە هیچ جۆرێک ناتوانن ئۆتۆمبیلەکە ڕاگرن بەڵام بێگومان لە کاتی بوونی تەقینەوەی بەهێز و RBG و ئەوانەی تیکە ئۆتۆمبیلەکە دەوەستێت ڕادەگیرێت و لێرە ئۆتۆمبیلێکی تر هەیە میژ هەمان شێوە سەربازیە هەمان کۆمپانیایە وەگوێنەکاندا دەبینن ئۆتۆمبێلێکی گەورەترە بەراورد بەو و ئەمەیش بە هەمان شێوە دژە ئەم دژی ئەم جۆرە چەکانەیە ئێستا لە وێنەکاندا دەبینین توانایەکی گەورەی هەیە ئەم ئۆتۆمبێلەش لەگەڵ ئەوەشدا سەوتی کامل بڵین کەپسە و توانایکی بەهێزی مانەوەی هەیە و بزوێنەری ئەم ئۆتۆمبێلە گەر لەگەڵم بن پێتان بڵێم کە چ جۆرێکە و ئەو ئۆتۆمبێلە بە تایبەت مندێکی جیاواز لەوەی دیکە دروست کراوە ئەمەیان تا ڕادێک بۆ ئۆپەراسیۆن و گواستنەوەی زۆر خێراتر ئەبێت ئەمە شوێنی قسەکانێتی و ئەمەش ئەستوری ئۆتۆمبیلەکە لە پێشەوە سەرسوان و هاتان بۆ گوازمەوە مۆبایلێکی زۆر گەورەتر و بەهێزترە و ئەم شێوازێک کە دەبینن ئەمە توانایەکی گەورەی هەیە لە گواستنەوەی مۆبایلەکان و ئەمەش نمونەی جامەکانیەتی کە بەم شێوازە لەسەر گولە تاقی کراوەتەوە بەگویانەکاندا دەبینن هیچ جۆرێک گولەکە نیتوانیوە

و یەکێکە لەو ئۆتۆمبێلانەی کە توانایەکی مانەوەی بەێزی هەیە بەڵام ئەمەش گێڕەکانێتی شەش گێڕی هەیە چێ لە ڕەک و بەم شێوازی کە دەیبینە توانای بەخۆت و بەهێزی هەیە ئەمەش یەکێکە لە ئۆتۆمبێلانەی کە دروستکراوی ئەم کۆمپانیایە من ئەم کۆمپانیای نازانم چی. بەڵام بە بلیمەتەکاندا دەیبینن توانایەکی گەورەی هەیە بەرزە.